Wow. Hmm? Ovuleta change mama kumana dhoga. Nitie design moro maler go mani sama chal kama gi weather ni aseluoka on Tuesday to koth chwe ma koyo ng'ich talera chal kama. Emi yudo ka ng'ato luongore ni mali safi. Hmm. Mato kumali ma, ma, ma, ma original ma ng'ato nyaka dogo de gwen ka.

Onyulo wacho ni burno nie lwedo marach, mauru nyathino bur. Bur, simu simu hiyo simu iko kwa m- simu Simu kuso simu. Awa- Bani wachango ya. kata kidogo Iwacho simu. mwanadongo ang'isi ni simu Iwacho nie nang'o? lwedo marach Tukini wacho ni ang'iso simu. ng'acha ang'isi hiyo simu iko kwa mkono mbaya Simu. To simu. donge mawacho ni simbno

Bueno. Eh. Oh, sawa. Okay. Mano ging'e. Iwacho, iwacho ni midosi, midosi nawacho, midosi nawacho ni nitie job moro yudore. Mano dosi ni ma ema ne wibo golo mbaka cha, miwacho ni wach simu. Ah ah. Simu mane? Dong' igo simu moro ka Bana, Eh, bwana imbe ka in gi weche niti wacho bwana. To Mbaka kaka idonjo mbaka nang'o? simu mane? ka- Idonjo nang'o? Bwana donjo nang'o nang'o. idonjo ka nang'o? Dong' idonjo kigo simu? Apeji, ang'o misanga saa kamano of late by the way? Nini mbaya na wewe? Uko na stories ma- manze at, ati ni intite kibire besi biro kiler. Ibi ibi ibi maji ni muhimu manze. Unajua lazima uoge. Bata ngeo, angeo nyaka na kiti status moro na neno kiche. Tadi makata ngoma ni kiti status. Banite masa mori ile toriga down. Mane. Ok gik mikete picha migo kiketo kamae. Oh, mago gisweta. Eh, Gija kasi mko nende kwa ni weather for tu testimony. Nike, maja lebo. machasweta dosina the weather for two to inyo ge girlfriend ang'o me mi complain ok ni ndega dosina emo dosina emo wacho ni en gi kapson moro odwa oro oko kanyo message moro odwa oro oko kanyo koro ore simbi gi picha ni Ah, dong sweten dong sweten to pada aja oh, nong isa na narwak dichiel. Ako ko mana picha. Nadwa pustu ako nyithindo moko. Bwana utu nene nade.

Ok odwar, odwar ang'oni. Ok odwar awuora. Ni nyaka 200. Mana go. Ok nonyisa na hol ne daf moro oji oji kladi go males. Ineno sweta manyocho rwako mar mar eh, queen no. Hmm. Michi neno. Mano mano sbaro ng'an mana nyone. Mana. Aya sweta ma ma, ma reflector mar mar king na mano nyone. Ara ni kik beni anim ima chidosi ni gik moko nikelo ne mele. Ko be ofweny. chibiro yie chido chido sina mane kuso chido sina to no wacho ni mondo ni mondo akaw giga dhi ausi koso ikwalo lep Salim gik mage Salim jatiju ikwalo lepe Salim mane matiyoni Eh, bwana ovuleti nigi weche internet ka ase tap tap the screen mase bwana penyi ni live account na magi tang'ogi gitimi nade ang'o mitiyo gi account ok ilo gin account ni Dono cha kweli ni gola account ni simba to kiwinji. Poka yudo simu idwa na tim na. Mane chindaga mama nyowa. Ati chindaga manyowa. Awuondi. Eh, no comment, no no comment. Awinyo no comment video moro. Bwana kare ngato, kare ngato chiki waga ka. Kan kama wantie. Tukiria ni, unashingi shindu sinane na waga kare kare gine. Neno wako, chalo neno wako eh. CCTV. Donga okay. ngisi dwani mama koka content. Sani ma post ka gigo. Kwani kwani bogi follow kurutu. Afono na viko aviko kanye bwana manto pacha tin mara mnade. Dongo ni ne gik ma post. Ndio sina wacho ne yande. Ndio sina wacho ne yande. Ni wangni. Wangni kage dhi dala. Nit nit anto kadhi. An madhi donga rito. Koro ot maduong' jodong' e lweta bwana. Koro bwana wuod To nang'eyo ni nitie chieng' moro mabiro luokora e bath tab cha. wuod osina biro dek bwana to dwaro nini. Winje nyako bwana winje misejodo. Eh? Wuod osina dwaro nini dwaro ng'ama nya miya advice. Siambo. Dongo I- obiro ila mage. December, obiro December. Ating'e ni sana onge time. Nochwanyore gi demne. Koro wacho ni nyakono nyakono suspect noneno nyako moro chini ya ma chini ya ma maji macho maji manade oh macho no nene ga ngot tia koro nini nyako no dai ni koro odwa end relationship to nyako no said date for Okay, nyako ni chalo nade? En gi dai wi. Akia ok. Tang'o mami odai. Oliedo kata. Tang'o mami odai. Mano ke reason why. Mane why mokwongo. The only reason he said osedate nyako no for 77 years. Hey. Gin gi nyithindo kana ati ariyo. Wako na watoto wawili nyako gi wuoyi. Koro oto hii. Gima late ne koparo ni koro nyithindege bwana dwa miyo gi gi end relationship bwana. Yaani yani okay anto bicho ni ochulo ngama ngama advice ne dogo eh. ocho ni no do na advice eh, eh. takone ni anta paro ni mano to klasa I'm above mm, that mano dwaro nyulo manze we wacheni hiyo fala I'm above that by the way

Biz mani oh ah. Gima nanyisi ne ni bi ne biz manyisi ne ni ni ni. Eh, ni kasa ne malich kendo chaka kungu ni e base. Ah, maja to be mana biz mabende maja to biz. Okay, let's start. Okay, wale mnigech mano gima nyaka leme monde kapo. Father in the uh, love you so that we go over the future. Say thank you. and discuss with us. Presence and present. Mano waseluongo Nyasaye. Nyakiluongo Nyasaye ni wapresent. Wachi dhok ma Nyasaye winjo bwana. Ma istrago gi kisungu for no reason. Bro miyo message ok chop maber dala. Nyasaye bende nyaka wachi go kisungu seche moko. Kwani obiro ng'eyo nadi ni somo? Ing'eni in iparo ni Nyasaye. Fadhi ni biro ng'eyo nadi ni somo. Ok samere be iduogi biro nege ni hello my parents.

wala to akra chaka ne pap mande ko sipina mabe mabe angini mabe angini manyiso gini yande bwana ano kadwa pesa more than 100000 ni winu ni gazani usipe nadi bwana bwana gaje diba yeye grupo kaka to kunje de gol ngat ma dek no wadong ji ariyo wabe ji ariyo kanyo pesa ma wane ma waloso kendwa masani to luambo wang' ne yieni

Giluonga gi nying ID. Eh. Nicholas Odhiambo. 100 eh. million Kenya shillings. Eh. Only. Check. Owach oh, na kawe Mombasa iwinjo. Eh. Kodi dhi omo pesa. Koro gima chanda eh hata en cash mose wel bwana in euros kama. Eh. Koro dhi wayome basi. Koro adwa chopo kanade? E gima penjora. Tawacho niya, no. Kik ng'ato kowa nikech kodhi ji ariyo, that's a waste of the time. Samoro be kata fare, koro mano fare ma ji ariyo. Adwaro mana 1500 mondo otim nade? mondo ukowa nikech macha pesa mang'eny bwana, ukowa gi bege madongo eh, udufuna bege kata ka gin suitcase moko adek Kata ng'wen ukowa godo umek sure ni gigo. 100 million. Imiya 1500 sani. An ema miyi pesa. Eh? Idhi omo apenji kidhi omo 100 million. Bwana kidagi mondo oli ni tiwacha wacha bwana. Onge tiende. Onge tiende jogo. Onge moro minyalo konago. Onge tiende jogo chandre gi manyonwa pesa ma pesa yudna. Bwana mon de tunya ka mil million mi. Oh kinya luo ka gi story mo fuogo. Ne. Luo ma ko iko ma ni kono nga. Luo ma du un un un ma ne jeng chaman. Kino dango chonye ne sane bwana we wala kwa dada un ina ngama nungi siri cheja ne ne no luo ka jeng ba de ina. To kidonje party kidum ka kidum ndawa malicha.

ng'ama bana onyuolo simoni ka an go natiyogo maber in nyaka nikaw simbani simane siling mia auchiel adhi duoko ni 600 ni end month ka dosina ochula dongo dosina biro dala to mana kimiya kimiya pesa no kimiya pesa no pesa no kadwa pesa mowilore ndikna chek